Yehowa hwɛfo a ɛbɔ obi biara akwaaba de wo ba dwumadie yi so. Dwumadie yi a ɛyɛ dwumadie soronko a yɛde afrɛ Agya Boa Me. Yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ afa lottery nsɛnsɛm ho. Na ɛnnɛ yɛnya no wɔ fie ha. Yɛnkyɛn ho, yɛbɛkɔ no hɔ ne no adi nkɔmmɔ afa lottery ne mma bi a ɔde ma adɔfoɔ ma wɔtwa bi a wɔdi di yie wɔ ɔman yi mu. Na ɛnnɛ yɛnya no wɔ fie ha, yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ. Nana, yɛ mo akwaaba. Yɛagya mede hyɛ.
Da bia bɔkɔ.
Ah me ho yɛ paa nanso otwa di ankɔ nyame ada wo. Yɛda Nyankopɔn ase. Bebree no ara nim sɛ yɛfrɛ wo Agya Boame. Agya Boame no, ɔno ne hwan? Odwumadie bɛn na odi no wɔ kurom ha? Eh, mefa akwanya yi so na makyia obi biara a ɔhwɛ kasafoni yi. Mm, Agya Boame yɛ ɔpanin kɛse a ɔwɔ kuro dua mu a ɛm sɛ Kumase deɛ, wodu Kumase a, woka Agya Boame, Agya Boame, obiara nim me. Mekyɛ loto no a, mama nkurɔfoɔ. ɛyɛ kuo a mateɛ okay. a saa bere wo se wo nni loto da a wobɛfrɛ me mm -hmm. na mɛde woaka kuo no ho na mɛde mm -hmm. woka kuo no ho nso a mhm. meka mm -hmm. kyerɛ sɛ tam bia bohu afidie so biara no mɛma waba a wobɛtwa no ɔyɛde no wadi mhm. nti ɛyɛ loto forecast ɛna mhm. meyɛ adwuma ɛwɔ kurodua mu a mhm. mewɔ nkra ne kuma se okay. ɛne so aduro na mmom ɛna me ne wo kasa wopɛ matiri kwan a na ma no na abɛfrɛ
Enti saa bere wote me nka Agya boa me, Agya boa me, ɛyɛ mmoa na mede ma amanfo. Ɛna wɔde too din no Agya boa me. Yoo, na Agya boa me yɛ bɛ ti wo yie deɛ a na ɛkyɛ sɛ wo dwuma a wodi ma loto, loto, loto number. Ok, yɛ bɛ busa se, wo hyɛɛ adwuma ase yi mfeɛ ahe nie? Ɔpanin, me hyɛɛ adwuma yi ase akyɛ paa. Ɛm sɛ wokɔ Suaduru a, ɛhɔ na mɛhyɛ aseɛ a na meyɛ saa adwuma no. Hmm. Na amanfoɔ bebree etu anamɔn ba hɔ sɛ nana agya boa me. Yɛpɛ sɛ yɛba w'asoɛ nti na mabɛte bi wɔ Kumasi a Kumasi a ɔba asafo a wobɛnya me. Hmm. Na akɔ Nkran nso a ma seven wobɛnya agya adwuma wɔ office no bi wɔ hɔ. Hmm. A wobɛ register na yɛde waka kuo no. Nyɛ sɛ hmm. register yɛ ama waba bi. De bia aba ne bankɔ yɛde bɛma no atwa. Yo nana yɛso bɛbusa se eh, sika he ɛna obi a ɔpɛ sɛ Ɔbɛdɔn ne kuo no anaa ɔde ne ho bɛdɔn kuo no, ahe na ɛsɛ sɛ ɔtua? Wopɛ sɛ wobɛdwane Agya boa me Lotto forecast no a, ɛyɛ 50 cedi na wobɛtua. 50 Ghana cedis. Wo register wie a, ɛno ano no. Na eh, obi nso bɛbisa se, ah, nana me register yi, mmerɛ ahe anaasɛ eh, bɛdi eh, mmerɛ ahe na me nso mɛnya namba yi bi na matwa na me nso madie? Cause wo ka bɛba ɛba bɛ join ne ɛyɛ ekuo yi deɛ na megye di yɛ se wɔyi edi ano no. Ɛyɛ nokorɛ. Aha nti nipa bɛtua fifty Ghana cedis yi ɔno nso so no ɛbɛdi naahe ɛna ɔno nso nya number no bi atwa. Ɔpanin saa bere a me ne wo kasa yi wo sɛne wo sika fifty cedi no a ɛnɛ mɛma waba ama wakɔtwa. Yo.
Menya namafoɔ na wɔn aba a wɔsɛ ɛnɛ mama wɔbi akyina mama wɔbi. Ansa na mɛba kasafoni so yi menim tumi a mede abɛtena esiane sɛ otwa dɛ akɔ nyankopɔn ne saa deɛ no ayɛ dɛ adom me okay a mɛma waba no akɔ akɔtwa na wayɛ dɛ no wadi mhm. na wodi a wobɛda agya boa me ase enti saa bere sɛ wo sɛe ne osika ma ne haw koraa mm. ɛyɛ tu so ɔpɛ na mede ma wo mm. mema wa mmiɛnsa ne nan na wonkɔ nkɔtwa mema wa mmiɛnsa ne nan a sika sɛn na de kɔpɛ ho enti ɛyɛ tu so Eti nyɛ tɛm biara na wobɛhu afidie so. Mhm. Ɛyɛ na maako maako na bɛhu ɛsiane sɛ mehu sɛ aba no bɛyɛ dɛn ɛbɛto ansa na mm. maba afidie so. Mm. Enti wosɛ ne 50 cedi no nko ara deɛ a woadi nkonim wotwa nso a woayɛ dɛn woadi. Yehowa hwɛfoɔ sɛnea agya boa me asie no no, ɔyɛ loto forecaster. Wɔbɛpie mu wɔ fie a ama yɛne no atwetwe nkɔmmɔ bebree. Na ne deɛ no so sɛ Fa fifty Ghana cedis bra na ɔn register wo na bɛka lotto foɔ no ho ɛne wɔn ɛnni dwuma. Na ɔse me nka nkyɛw sɛ fifty Ghana cedis no a wode ba no ɔwɔ akyɛdeɛ ɛso de ka ho ɛde ma wo. Ɛno nti no sɛ wopɛ ne kyira kwan a ɛɛ egya boa me ɛwɔ Kumasi asafo hɔ na wobɛhu ne kyira kwan. Wɔnom a wɔn wɔ Accra nso so ɔse ɔwɔ Swedru station. Kumasi so asafo na ɔwɔ ɛna Accra a mile seven wobɛhu ne kyira kwan wɔ hɔ eti ɛɛ agya Boame ɛyɛ wɔ obi a ne dwumadi a ɔdi wɔ Ghana ha anaasɛ Kumasi duom ha sei no ɔyɛ adeɛ bebree eti agya ɛmi sɛ adɔfoɔ etie nea wokaeɛ no. bebree no ara na wɔaka. Na ebi nso bɛdi ho akyinnye sɛ, ah, wɔatu numbers dodoɔ no ara na wɔanya numbers no afi lottofoɔ no wɔn nso wɔn nni. Na ɛpɛ sɛ wusu nso yɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wo ne lotteryfoɔ no wɔ nhyehyɛeɛ bi. Ɔpanin deɛ ɔwɔ no sɛ ansa na meba kasafomu so no na mhm. menim deɛ nti a meba ɛsiane sɛ ɛnyɛ da biara na meba mhm. mɛyɛ no amafoɔ a da bi ɔmugu afidie so ɛkasa bebree no ansa na meba no na menim sɛ aba no a mede bɛma wo no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛto ɛnyɛ sɛ mefiti a na maba afidie so abɛtena ase na mekasa kwa mema obi aba ɛma no nkae sɛ agya boa mema maba ama no anto da ɛsiane sɛ ɛnɛ mmerɛ mu ewiase ɛyɛ den paa ɛti sɛ obi sɛ ne sika 50 cedi ma na ebi ɔkotwa aba no kora 50 no ase wɔ ani anyɛ 1 million no wato agu na ebi kora no wobɛtumi de ayɛ ade papa bi ɛti saa berɛ wote agya boa me nka na so wafa number bi a ka wakoma to yɛm deɛ hia ne sɛ wɔyɛ de wobɛfa number no na wa register sika fifty cedi mhm. wo register wia mede wo ka kuo no ho wabɛka agya boa me loto forecast ɛho mhm. tɛm bia no yɛde aba bɛma no nso ayɛde wakɔtwa na wayɛ de no wadi na wodi a waba abɛda ase yo ɛtiefoɔ ahwɛfoɔ sɛnea agya boa me asiɛ no no ɔno ne numbers ɛna mede ba bɛto dwa no wɔnom a ɔmo hia ne mmoa ɛfa loto nsɛnsɛm ho ɔse ɛyɛ 0249 00

na wofrɛ no amasia a, obehyia wo ne wo adi nkɔmmɔ na ɔde wo aka ekuo no ho wɔ Accra ne ne mpɔtam mu a mekyerɛ Suaduro station hɔ pɛn na wobɛhu Agya Boame lottery forecaster wobɛhu ne kyerɛ kwan wɔn a wɔwɔ Accra maa seven nso so mobɛtumi ahu ne kyerɛ kwan wɔ maa seven hɔ na Agya Boame ɛwɔ ɛno nti mesi namba no so biom zero two four nine zero zero six five three five zero two four nine zero zero six five three five ɛna zero five four five three three three two three three ɛna wobɛhu ɛɛ egya poame ekyir akwan ɔsi bra na wɔn mmoa wo egya yɛgye di yɛ se namba na ɔde to dwa no. wode ma yɛ a mfeeli mfeeli da ɛsiane sɛ aba a ɛnɛ mede bɛto dwa wobɛtwa no wodeɛ wosrɛ ne 50 cedi no a mede waka kuo no mhm. na mmom ma menka sɛ mekyerɛ wo nnipa no bebree ba kasafoni so ɛmi mhm. kasa ɛnso wobisa ho sɛ wogye aba no ɛto yɛ anaa mhm. ɛti na meka kyerɛ sɛ sɛ yɛnnɛ nko a na wohwɛ me wɔ afidie so ɛyɛ agya boa me a kɔwakoma to yam mepɛ obi a ɔndi loto da ɛna mepɛ sɛ ɔmfrɛ me ɛnɛ hmm. deɛ ɔndi loto da o wagye ne ho akyinnye agye hmm. obi agye abambosia ɔde ka ɛno nti ɔntumi nyɛ dɛ ɛntena fie hmm. na meka kyerɛ sɛ agya boa me wosɛ ne sika 50 cedi fa no ama no so a mɛma waba mmienu pɛ no wayɛ dɛ no wakɔtwa na wadi ɛsiane sɛ nnipa no bebree ho kyerɛ wɔn kuro dua mu ha obi wɔ hɔnom koraa ɔpɛ sika koraa de ɛkɔtua na ma school fees nso ɔnyɛ dɛ mm. ɔnya mm-hmm. na na amanfoɔ nkwadaa nkwadaa bɛtena fidie so ɛyɛ dede gye amanfoɔ sika di mm. wode aba no ma no koraa ɛnto mema akrakye bi aba ɛwɔ akra masɛ no mm-hmm. ɔbaa ma ɔfɛse hɔnom mm-hmm. ɔka kyerɛ me sɛ ɛgye ma gyegye amanfoɔ aba mete a aba no koraa nto nti meyɛ madwene sɛ metu anamɔ no mayɛ dɛ na maba hɔ no maba bɛgye na ɛberɛ ɔtu anamɔ baɛ me ne ne tena ase ɛkyerɛ ne nneɛma a ɛwɔ mu ɛsiane sɛ obi ka kyerɛ sɛ loto wei ɛyɛ ɛbosom a ɔboa mhm. loto ɛnyɛ sunsun mu adwuma biara ne mmom no mhm. sɛ wonim loto mu a wobɛwɛke no ayɛ tuusuo no amedɛ ama no ato mhm. na me a meka sɛ mesi menim lens a mede yɛ adwuma nti memma afidie so anaa memma kasafoni so ɛmma mekasa ɛmma mekasa mede aba bɛto dwa a ɛnto etu sɛ ne sika fifty cedi na mɛma otu shop no ayɛ dɛ no akɔ akotwa mm. eti na nyɛ dɛ bia na nwoma afidie so nyɛ dɛ bia na mɛba mm. esan sɛ menim tumi no a ɛwɔ me mu a otua mm. deɛ mpo onyankopɔn de ama me sɛ memfa mma obi biara a ɔwɔ ahokyerɛ mu mm-hmm. obi de ka nti ontumi ntena fie wo deɛ sɛ wode ka no sɛ wontumi ntena fie a frɛgya boa me na sɛ ne sika fifty cedi na bɛka ne kuo no ho yɛ agya wobɛsɛ wobɛdu ma ma me yɛmfa wei so nto atiefoɔ ne ahwɛfoɔ so anim ɛgya boa me ne lotto forecast a ɔde boa nnipa wɔnom a wɔn pɛ sɛ wɔn mu di yie. Ɔse ɛnyɛ banker to banker, wɔntwa banker to banker. Enti sɛ wayɛ w'adwene sɛ nana anaasɛ agya boa me ɛbɛma wo number na waka akɔtwa na wɔkɔ akɔtwa no banker to banker a, mesrɛ wo ɛne wafom kwan. Ɔse ɛyɛ lottery na ɔne wɔn di nsawɔsoɔ. Ne deɛ no yɛ machine, ɛyɛ machine. Nti wokɔtwa ne machine a, ɛnnie a na waba. Agya boa me hɔ aba abɛgye wo sika. Ne deɛ no, ɔgye ne ho di. N'adwuma a ɔyɛ nso, ɔgye adwuma no di. Ɛno nti na ɔresrɛ wo sɛ bra. na ohia yɛ ya, ohia yɛ ya. Eti bra na bɛgye forms no bi, ɛyɛ fifty Ghana cedis na yɛmfa wo nka ekuo no ho na wo nso so woadi yie. Ɛnyɛ banker to banker ɛna nana ɔyɛ wɔ nso yɛ wɔ anaa ne office hɔ, enti monhyɛ no so ma yɛn. Enti no, agya, ɛm sɛ na wɔkasa ɛyɛ nokorɛ mhm.
na obi wɔ hɔnom nso a ɔwɔ akyire ɔntumi ntu anamɔ ɛnyɛ dɛ ɛmɔ ɔfisi sane sɛ obi wɔ tamale mm. obi wɔ takorade ma ɔfisi no bi no ma ɔfisi no yɛ mmiɛnsa pɛ ɛwɔ ghana ha nyinaa ɛti mm. namba yɛ a ɛsii so yi mm. a ɛwɔ screen no anim ha yi ma register no mobile money mobile money deɛ hia no sɛ ɔbɛsɛ ne sika 50 cedi mhm. wode ɛberɛ a mɛ no ɔkasa hwɛ screen no ase wobɛhu sɛ me namba no nyinaa yɛ dɛn ɛgu hɔ ɛno na ma register no mobile money abɛsesa ne sika fifty cedi wo a wɔ akyiri a wontumi ntu anamɔ nyɛ dɛ ɛmɔ office hɔ mm. wobɛsa ne sika fifty cedi deɛ ɛyi so mhm. na mede tu so na mayɛ dɛ na wakɔ akotwa na wodi ade na aseɛ abrɛ agya boa no
eti saa bere wotie anaasɛ wohwɛ kasafoni yi a mm. fa namba no a egu screen ase no fa namba no wodeɛ fa namba no wofa namba no a meka kyerɛ sɛ sɛ woyɛ kyinyefo a na mpɛ sɛ ɔfrɛ me ɛsiane mm. sɛ obi frɛ me ɔsɛ agye Makɔ baabi bebree, mekɔgye aba anto. Mhm. Ɛyɛ nokorɛ. Mhm. Kontompofoɔ ne nnadaafoɔ no ayɛ dɛn? Wɔn adɔɔso. Mhm. Enti ɛberɛ a wote agya boa me nkan, ɛyɛ fi pa na waba mu. Mhm. Ɛyɛ kuo pa na aba bɛ register no, yɛ register no, yɛde aba no ayɛ dɛn? Ama watwa. Mhm. Ɛnneɛ register awie a, nyɛ da biara na abɛtua sika o. Tie nie. Ɛno ne adeɛ a meyɛ agya boa me, obi se, ei agya boa me, woamma a, ɛno ne ɛdin amanfoɔ de too me na nka me ankasa me din hyɛ adaka mu mm. na mmom ɛyɛ mmoa mede boa amanfoɔ nti ɛna ɔmo kaa sɛ agya boa me agya boa me agya boa me mm-hmm. agya boa me ɛsiane sɛ obi wɔ ahokyere mu ɔba a na ɔka kyerɛ me sɛ agya boa me mm-hmm. ɔba nso a meboa no ma nneɛma dɛ ɛkɔ yie ɛna ɔmo de too me din agya boa me mm-hmm. eti agya boa me no ɛna aka hɔ mm. eti baabi bia mekɔ bia no ɛyɛ agya boa me ɛna ɔmo de frɛ me. Mm. eti wohwɛ me wɔ kasafo ani so akɔ akoma to yam wo deɛ mɛsɛ woafa obi namba a ɔmmoa wa twam na fɛ agya boa me namba no woafa obi namba mɛsɛ agya boa me namba no na egu screen anim no bisi dɛ bi amanfo ka sɛ loto yɛ sunsum adwuma ɛka kyerɛ sɛ loto ɛnyɛ sunsum adwuma sɛ wonim loto mu ɛna wowɛ kɛm aba no to ɛne lense kura yɛn wonka nkyɛm sɛ loto yɛ sunsum adwuma eti na meka kyerɛ sɛ too sure is better than cocoa farm mhm. etu deɛ wakɔ baabi bebree na mmoa malamfoɔ no adi nsi wɔ wɔkɔntɔmpɔ ne nada a mm. ɔni tumi bi ɔni aduro biara nso ɔba bɛgyina afidie so aka kyerɛ me sɛ ɔwɔ tumi ne wafa amanfoɔ mu mu di adanseɛ nso ɛberɛ a wodeɛ hwɛ o hwɛ bibi o mm. obi di adanseɛ no wodeɛ bɔ mmɔdeɛ sɛ ɛyɛ secret baako na meka kyerɛ wo mm. yɛ wadwene sɛ wofra hwɛ mm. sɛ wobɛbɛ wobɛba life a mhm. ɛnso obi mfra sɛ madi loto sɛ madi loto sɛ mm. tio obi afra sɛ wadi loto sɛ mm. wode tam a ɔde nama no ato dwa na ɔkasa wode frɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔba life ɔde bɛba life ana ɛyɛ no nkurɔfoɔ kontompo ne nada nipa no amu kura no ne loto da mhm. wɔte wɔ ne nenam na ɔbɛfa no ba afidie so na ɔkasa di adanse ɛti na meka kyerɛ sɛ me agya boa me dɛ meka kyerɛ sɛ mema loto nama na wayɛ dɛ na wakɔ kɔtwa na wadi no ade no ase aba Eti saa bere wote me nka hwɛ sukuu no na fa number no. Yoo aah agya boa me na mo te me nka yi wɔse too sure is better than go far asɛm paa ɛna ɔde ato dwa no mede number no ɛresan to dwa biom ɛyɛ 0249 006535 0249 006535 ɛna 0545 three three two three three three ɛno ɛna wobɛtumi afrɛ nana anaasɛ agya boa me wobɛfrɛ no ɛno ɛno ɛdi nkɔmmɔ na ɔkɔ so ɛka sɛ ɛnyɛ banka to banka ɛna wotwa a ɛbɛboa wo ɛyɛ machine ɔgye ne ho di ɛgye n'adwuma ɔyɛ ɛdi nti ɛma ɛɛ numbers ɔde ma adɔfoɔ no mutwa a wɔn di yie. Enti no, wopɛ ne kyerɛ kwan a, sɛ nea yɛkaeɛ no, ɔwɔ Kumase. Kumase asafo na wobɛhu Agya Boame, Lotto Forecast, wobɛhu ne kyerɛ kwan. Wɔnom a wɔwɔ Soaduro hɔ so wotumi afrɛ Nana anaasɛ Agya Boame na mo ne no adi nkɔmmɔ wɔ Soaduro station hɔ ara na wobɛhu ne kyerɛ kwan. Accra so mile seven na wobɛhu ne kyerɛ kwan. Enti no, monhyɛ ne so ma yɛn. Ɔse ɔno deɛ. Akontompo no ne nnaadaa no adɔɔso. Enti no, numbers no bi yɛde ma wo na sɛ wotwa na sɛ wandi a, na ɛtɔ gye paa. Enti na agya boa me, ɔno ara toto ne nan de aba studio ha a yɛne no retwetwe nkɔmmɔ afa loto nsɛmnsɛm ho. Mese ɔgye ne dwumadi, ɔgye ne ho di, ɛno nti na ama ɔde numbers no ɛbɛboa adofoɔ, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔtwa loto ɛdi yie. ma kakra bɔ wɔn bɔtɔm so de ayɛ nneɛma a ɛwɔ fie aboa abusua no. Ɛno nti na ama agya boa me aba. Agya, ɛne sɛ yɛabobɔ baabi a wowɔ wodi nnwuma ɛwɔ. Nti no, yɛde wo namba no ato dwa. 50 Ghana cedis no, nhyehyɛeɛ bi ka ho ɛka 50 Ghana cedis no ho anaa? Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, ɔpanin, wo a wohwɛ me wɔ afidie so biara no, mm. sɛ wosɛne sika 50 cedi no a, mm. na waba abɛka kuo no ho. Ɛyɛ mm. kuo. Oh, ɛtumi sɛ ne fifty cedi na yɛde waka ho tɛm biara no a aba no bɛba no yɛde bɛma no ayɛ dɛn na wakɔtwa mhm. na agya boa menyɛ obi a ɔbɛka sɛ gyina kɔtra hwɛ mhm. wonkɔtrae mhm. ansa na mebɛ afidie so menim sɛ aba no yɛ dɛn ɛba deda enti sɛ wohwɛ me ɛnɛ dɛn a deɛ ɛhia no sɛ wobɛsɛne sika fifty cedi no wosɛne fifty cedi na woayɛ dɛn wabɛka kuo no ho Na wɔn a wɔwɔ Kumase paa deɛ, wɔte agya boa me, agya boa me, a nipa no bebree nenim me. Mm. Wokɔ Nkraman sɛ me office no bi wɔ hɔ. Mm. Suaduro station hɔ ankasa baabi akofoɔ baase no gyina no, office no nso bi wɔ hɔ. Yo. Na Kumase ankasa deɛ mewɔ asafo, na namba no a wobɛfrɛ biara no, wo nsa mm. bɛka me ankasa. Yo. Na wowɔ akyiri na sɛ wontumi mma, ɛnti na ma register namba no mobile money. Mm. Obi sɛ agya boa me, adwuma sɛm nti meyɛ abɛn adwuma. Mm. Agya boa me, mekɔ baabi sɛ mentumi nyɛ dɛ, ɛmma. Ɛmma. Ɛnti na mɛka kyɛw sɛ wo deɛ wosɛ ne 50 cedi no a, mm-hmm. ne yɛde waka kuo no ho. Mm-hmm. ɛnɛ sɛ yɛn mu aba na wodi a mhm. ɛkyena wontua sika biom mhm. wobɛsa ma ɔfoforɔ no adi mhm. na mmom aba no to deɛ a wobɛyɛ dɛn wode bi ba bɛboa agya boa me ɛsiane sɛ yɛpɛ sɛ yɛbiebie company no wɔ baabi bebree mm. saa system regis ni na yɛpɛ sɛ yɛbiebie wɔ hɔ mm. na obi bia a ɔwɔ ahokyerɛm so yɛ dɛn mmoa no bi so no so ɛnti na sɛ yɛbɛte wo yi a agya boa me nasoɛ hɔ woba na wobɛyɛ registration a ɛyɛ 50 ghana cities no wokɔtwa na sɛ nyame yɛ wadom na sɛ wonya aba no bi ɛsɛ sɛ wode sika no bi bɛboa no ma ɔnkyerɛ ne hyɛ no wode bi ba bɛda ase ɛsiane sɛ ah, nnipa no bebree hia ma ɔghana ha mhm. ɛnso ɛberɛ a wote me nkɛn baabi wɔ ɔnom koraa ɔnte agya boa mɛda oh. yɛpɛ sɛ yɛbiebie eh, office no ɛwɔ 16 regis no nyinaa na obi bi a wotie agya boa me yɛbi ɔ 16 regis no a adɛn nti na mm. nnipa no bebree ahotɔ bɛba ɛsiane sɛ yɛka sɛ ɔma anim ayɛ de ɔma anim ayɛ de no nyɛ sɛ mm. aba no na de sika no ba bɛgu bɔtɔ mu mm. ɛwɔ sɛ ɔso boa ho mhm. enti na agya boa me aba ma mo ɔmo a mo ho kyerɛ mo mm. ɛnyɛ obi a ne ho akyerɛ nanka obi nso hia sika nnɛ yɛ adeɛ yɛ adeɛ mhm. wo deɛ ɔfrɛ me a mɛma ɔtu suo no mi na ɔyɛ dɛ na wakɔ akotwa saa bere a wohwɛ me wɔ afidie so obi sɛ agya boa me sisiw nama no so mmea mesi nama no so akyerɛ wo na woahu sɛ ɛnyɛ nkontompo bi na naadaa bi na maba afidie so a meyɛ

Sir. Me register wie tua fifty cedi na me ka kyerɛ sɛ odi loto mhm. edi biem. Sir.
Esan sɛ nipa no bebree nye sɛ odi baako ano agyae. Mhm. Eti na me se ɛyɛ ɛgya boa me loto forecast. Mm. O register wie a ne yɛde waka ho. Term bia na yɛbɛfrɛ no yɛ dɛ dɛn abanam ano ayɛ dɛn wakɔ akotwa. Mhm. Na wodi a na ade na ase aba. Na mmom deɛ eti a mesi so nye de bia na mɛba afidie so menyɛ na amafo ade biom gu afidie so no. Mm. Da aba no bɛba a bɛkyerɛ sɛ ɛto no na mede ama wo. Na ayɛ dɛn wakɔ akotwa. Na wodi a wode na ase aba. na mebɛtena so na da bia mede aba no ma wo na wotwa ne nɛ anto ɛkyerɛ wotwa no anto a mm. na sɛ me koraa menim adwuma a meyɛ mm. ɛti aba no deɛ meka kyerɛ sɛ yɛawɛke ɛma no ato mhm. ansa no maba kasafoni so ɛti me ma mɛka mɛtu mfoturo hu ani ɛti mm. sɛ bi obi te me nka ɔsɛ agya boa meyɛte wo nka kyɛ te wo nka kyɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɔba kyɛ agyaeɛ no ɛde waka na ɔsiesie ne ho saa nti obi sɛ agya boa me yɛto nka kyɛ agya boa me yɛto nka kyɛ ɛnyɛ sɛ nka na memfa aba fo ɛmɛma wo nkonkotwa wo mhm. aba no a mepɛ afidie so bɛkasa no mehu sɛ aba no to ansa na mede ama wo ɛnti wo deɛ wowɔ akyiri na wontumi mma agya boa ma werɛyisa me nama no mobile money mhm. wobɛsɛ ne sika 50 cedi afa so mm. wohwɛ screen no anim a namba no na ɛgu so no wodeɛ wofa namba no a sɛ ne sika fifty si de pɛfa so na waba bɛka agya boa me loto forecast no ho mm. neɛ de abayɛ dɛ ama no ayɛ dɛ na wakɔ akɔtwa na mm. wodi a wode naase aba mm. enti saa bere manfoɔ obi sɛ yɛate wo nka kyɛ yɛate mo nka kyɛ obi ba na wabɛgye na yɛ sɛ ne ma na aba no nto ka wakoma to yam wo nipa saa kora na me agya boa me sɛ meyɛ dɛ mehia wo
na wɔregister fifty si de pɛ na mede aba no ma ɔno ayɛ den na wakɔ akɔtwa na aba no to a wode bi abɛbɔ agya boa me na yɛde bi abie branches no mu wɔ baabi biaa na obi a ɔwɔ nnua nso ɔwɔ akyiri a ne ho kyerɛ no no ate agya boa me nka no nso ayɛ den aba abɛgya aba no bi yo yo ɛɛ ahwɛfoɔ mpanimfoɔ se patakari adɔɔso ama yɛn ho kura mu papa na ɛnɛ agya boa me aba abɛkasa ama yɛn nso yɛahu deɛ ɛwɔ lottery mu. Yɛbɛda no ase. Na mmom no, yɛkɔ so ɛkan mo sɛ ne namba no deɛ ɛto a na ato. Ɔse ɔde ma wo a ɛkɔtwa no banka to banka. Ɔse ɛno deɛ n'ani nye ho. So ɛgya ɛmi sɛ dodoɔ no ara sɛ nea esi bobɔ so yi bi bɛyɛ mo adwene sɛ ei ɛna menya too sure deɛ ɔbɛtumi akakɔtwa no banka to banka. Yɛpɛ sɛ wososo no wakɔdore wɔ Lea lotu nsɛnsɛm mu no, yɛpɛ sɛ ɔkyiakyia yɛn mu kakra. Deɛ nti a ɔpɛ ne mɛka sɛ, mede aba ma wo a, mempɛ sɛ wobɛtwa wo ba nkatuba nka no sɛ, mhm. Obi wɔ hɔnom a, wode aba no ma no sɛ ɔretwa no ketewa bi koraa deɛ ha adwene. Mhm. Na mmom obi wɔ ɔretwa no kɛse, nti na mese twa wɔ machine mu, aban deɛ no. Mhm. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wodi atumi atua wo ka. Mede namba ma akrakye bi. Ɔno koraa na ɔwɔ kɔnɔngo. ɔhwɛmmoa afidie yaa so kasafoni so ɛna memaa no aba na ɔkɔtwaa no one million ɔbanka to banka tie ne yɛ mhm. one million ɔtwa no ɔbanka to banka yɛ sɛn mhm. ɛyɛ two hundred million mhm. afei na banka to banka na ɔmo nya sika ntua nti ɔsɛ ɔmo tua na kakrakra sɛ ɛkɔba saa bɛyɛ den na ɔde agya boa me na asɛɛ dɛ aba na mmom wotwa wɔ aban deɛ no nko adeɛ wodi a adeɛ kye a yɛtua ɔka ebi wɔ koraa kɔ a wobɛkɔgye wɔ bank na wobɛ wɔtumi yɛ dɛn abɛda agya bɔne ase obi akyinkyia kyɛ mesi loto wɔ ɛnyɛ malamfo adwuma o mm. loto ɛyɛ animdifoɔ na ɛyɛɛ mm. sɛ yɛmfa mbɔ obi biara obi a ɔwɔ ahokyere mpo atie ne yie mm. loto ɛnyɛ spirit sɛ kɔtɔ kosua kɔtɔ akokɔ na fa bra ansa na yɛde aba no ama wo mesi ɛyɛ animdifoɔ na ɛhyehyɛeɛ enti sɛ wosua a wobɛyɛ dɛn wobɛhu animdefoɔ hyehyɛ loto no sɛ yɛmfa mo yɛmfa mo o eti wo a wonyɛ serious sɛ wopɛ sɛ wosua de wohu na mmom ansa na wobɛsua paa no loto no bɛfo adamfoɔ mm. eti sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ aba wei a wankasa yɛ dɛn wonim mm. wonim sɛ obi wɔ nom a n'adamfo no mefa no sɛ m'adamfo no mm. obi bisa me sɛ asomasi ɛdeɛn ade na ɔpɛ mm. me ho aka ɛsiane mm-hmm. sɛ mede me ho ayɛ dɛn abɔ ɛti mm-hmm. anamɔ bi a bɛtu bia meyɛ dɛn menim ɛti mm. sɛ wosua loto no kɔ akyire nkɔ a loto no ankasa ankasa no ɛfa ɔdamfoɔ ɛti sɛ ɔhyehyɛ abawei sɛ ɔbɛbɔ na sɛ wosua loto no animu nko a wobɛhu sɛ abawei na ɔbɛ dɛn ɔba bɛbɔ ɛti na mese wode wosɛ ne 50 cedi ɛma agya boa me a mɛboa wo na woatwa aba no ayɛ dɛn na wadi eti saa abirɛ wote me nka namba na na abɛfa ɛwɔ screen anim hɔ ɛwɔ tv mm. screen anim hɔ mm. ɔbɛhyehyɛ aba no a ohun sɛ aba wei ɛnɛ mɛ bɔ na sɛ wɔsua nko a ɛyɛ nadamfo no eti na mm. mɛka kyerɛ sɛ loto wosua a wobɛyɛ dɛ wobɛhu ɛnufo hyehyɛ yɛ no mo hu sɛ ɛyɛ nimdefoɔ tetetetetete wokɔ praying ground hɔ a ɛberɛ a na mesua na manya mfeɛ du nom pɛ mhm. sɛ wokɔ baabi te sɛ praying ground ɛyɛ kuma se praying mhm. ground hɔ nom a mhm. wobɛkɔ na nkɔkorɔfoɔ yɛ dɛ ɛgu hɔ ɛwɔ kiloto na ɛberɛ a metwa me ho sɛ ɔmo wɛke ɔmo wɛke ɔmo wɛke mekɔhwɛ me sɛ a ah, ɔpani adeɛ mepɛ sɛ meka asɛm baako kyɛ ɔmo ka hei kɔ akɔla kete ɔmo sɛ na mesua ɛsiane sɛ loto madi akyirɛ kyɛ mhm. masua kyɛ mhm. ɛti loto no amu afa madamfoɔ ɛti mehu sɛ aba wei ɔbɔ aba wei na ɔhyehyɛ wei na ɔhyehyɛ wei a wobɛyɛ dɛn mhm. wobɛdi aba na ebia ne ne kanta wobɛ aba hu sɛ aba wei deɛ wabɔ wei ɔbɛ kanta ɛti medu playground na ɔmo hyehyɛ me kan sɛ ɔpani ma menkyerɛ wadeɛ ɛma wɔn yɛ sɛ mpanimfoɔ bebree o mpanimfoɔ mbɛfo obi afufu abɔdwesɛ wɔn nyi fitaa mhm. ɛma wɔn ka kyerɛ mi sɛ woyɛ akwadaa na mehyehyɛ adeɛ no ma wɔn no mhm. ɛbere aba no tuo no wɔn pɛ m'akyiri kwan mhm. wɔn sɛ ɛyi na akwadaa ketewa te sɛ ɛna wotumi yɛ dɛ nipa baako pɛ ɛna ɔgye mi na mesan sɛ mewa ki adeɛ no kyerɛ no ho sɛ aba no yɛ dɛn deɛ meka no yɛ dɛn ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ pere ngira no hɔ a eti ɛbere a wɔn te mi nka na wɔn hu sɛ adeɛ no a meka no yɛ nokorɛ no afei baabi a mɛkɔ bia na ɔmo frɛ me mhm. ɛnso me ɛnyɛ time bia ɛna metumi bɛ kasafoni so mhm. menyini na panin paa bɛfa me sɛ ɔpanin mepɛ sɛ ɛgya boa me woba na bɛboa obi bia ɔwɔ ahokyerɛ mu ɛtu mhm. deɛ sɛ lɔto nko a woati deɛ kyerɛkyerɛ na wondi bi daa frɛ agya boa me fa nɔma no agu screen animtianie wofa nɔma no abɛsɛ ne sika 50 cedi pɛ wosɛne wie a mede woaka agya boa me kuo no wowɔ nkran ma asɛ me wobɛhu me wowɔ suaduro a suaduro station ɔbɛ bi akofoɔ baasi ne gyina no mhm. wobɛhu mi wɔ hɔ mhm. ɛna wowɔ kumase nso a asafo mhm. ɔfisi no baako wɔ hɔ eti wo deɛ baabi bia wɔ bia wontumi ntu anamɔ nyɛ dɛ ɛmma a ma register number na egu screen anim ma register ne mobile money yoo wosɛ ne sika fifty cedi pa a wabɛka kuo no ho yoo yoo ɛɛ ebusuafoɔ ahwɛfoɔ egya boa mi ɛna mo te ne nka no ne number ɛna yɛde tu dwa no sɛ wohia sika no bi Wohia lotto sika no bi de abɔ bra. Ɛde asi dan. Mekyerɛ, wode abɔ bra a, na number yi a mede bɛto dwa yi, bɔ mmɔden ara na fa ne Nana anaasɛ Agya Boame ne no ntwetwe nkɔmmɔ. Mepakyɛw, ne numbers no yɛ 0249 66 65 35 0249.

Enti tutu mmirika bɛgye wo yiedie wɔ Agya boa me lottery hɔ na wo nso so di yie. Agya, bebree no ara wɛke na wo nso so woyɛ ne sɛn na wama no woyi? Ɔpanin nipa no loto no deɛ, mhm. ne ti na meka kyerɛ sɛ loto wei ɛnyɛ bosomsɛm, ɛnyɛ maalamsɛm, mhm. ɛnyɛ kɔnfoɔ sɛm biara. Mhm. Na loto no ankasa wonim ne hyɛ do. mhm. ɛnim ne kanta ɛne ne group a mhm. aba bi a bɛba bi a wɔn sɛ sei na ɛto eti na mɛka tɔ sɛ mɛ akasa ma fa loto n'adamfoɔ ma wɔaki akyɛ eti menim sɛ aba wɔ eto a wei na ɛba mhm. ɛnura mɛ ma aba bi wɔ mɛ ma nkorɔfoɔ bi aba wɔn sɛ a ah, ɛgya boa mɛ yafa nkorɔfoɔ numbers akyɛ ɔtwa aba na obi kura ma mmiɛnsa o ɔsɛ ɔtwa ɔtwa mmiɛnsa ɔpɛ mu no five hundred five hundred one point five mhm. ɛyɛ ɛnɛ na mɔfo hundred fifty siri ɔni mhm. eti ɛpere ɔte mu nka ɔhwɛ mu wɔ afidie so no mhm. ɔka kyerɛ mu sɛ ɛgya boa mi aba no mi ntwa no kɛse wonim sɛ mmiɛnsa na ade bɛma mi a mi nyɛ dɛ mi ntwa ɛna mi ka kyerɛ sɛ mi yɛ ɛgya boa mi mi mu aba mmiɛnsa mmienu pɛ na mi de mu ano ayɛ dɛ na wakɔ akotwa na wadi mi ma na ba mmienu ɔso ɔtra mi ka yɛn sɛ mi ha yɛn tra aba daabi. ansa na mɛba afidie so kasa fidie so kasa mhm. mfoni so yi mhm. na menim aba ayɛ dɛn ɛbɛto mhm. ɛnɛ ɛti mɛmu aba mmienu ɔsɛ ne sika 50 ti na ma na aba mmienu na mese aba no to yɛ no ɔdeda fam wɔsɛ ɔhu bi da so nim saa ankakane deɛ na ɔkɔgye wɔ baabi no nkɔde sɛ sika no twa aba no ɔtwa no 20 si de pɛ ɛna mɛka kyɛn sɛ ɛma ne ha no da bia mɛma no aba da aba no bɛba sɛ ɛnɛ memmerɛ kasafoni so mɛkasa no mede aba no bɛma no na ɔdɛ na wakɔ akɔtwa Enti ɛno a sɛdeɛ ɔnya anigyeɛ no mhm. ɛna ɔfrɛ me ɔse agya boa me wobɛsan aba me se ae mm. na adeɛ no ɔne sɛ ɔka kyerɛ me sɛ agya boa me nsa nsɛn ne sika anaa meka mm. kyerɛ sɛ 50 cedi no a wɔregister bɛka kuo no ho deɛ ɔnsɛn ne sika bio mm. ɛtu deɛ deɛ hia no sɛ wobɛsɛne 50 cedi ama agya boa me lotto forecast Mhm. na mede aba no ma no ayɛ dɛ na wakɔtwa na wode no ase aba na yɛde abiabie abiabiabie companies companies bi wɔ sixteen regions no nyinaa mhm. na wo nkurɔfoɔ mo nso wɔ akyiri a ɔmo nte agya boa menka a ɔmo hia lotto no bi adi no ɔmo nso agye bi no dɛ mhm. ɔmo akɔ kɔtwa na ɔmo adi mhm. ɛtu ti menka na ma no nko ana bɛfa wowɔ akyiri a kɔakoma to yɛ me se ghana ha deɛ company no yɛ mmiɛnsa pɛ ɛwɔ regions no mm. kumase a wobɛ asafo a wobɛhu me wokɔ nkraman seven mewɔ hɔ wokɔ suaduro a suaduro station baabi kofoɔ baase no gyina naa no me me company no baako wɔ hɔ eti deɛ ehia ne sɛ wobɛfrɛ numbers no egu screen anim no ɛyɛ zero two four nine zero zero six five three five anaasɛ zero five four five zero five four five thirty three thirty three twenty three thirty three ma register number ne mobile money Saa. wowɔ ɛtena ntumi mark wakoma to yam mese wafa obi lot of forecaster bi mese mhm. maalamfoɔ no adinsifoɔ no aba de kɔntɔmpɔ ne naada no ɔmodada nipa no bebree mede da bia meka mese nipa no kora ɔkasa no maalam ana akɔmfoɔ no ɔkasa no mm. ɔntumi mmoa no ho na waboa dasani bia wɔ asase so ɛyɛ kɔma de no ɔnim lotom mhm. ɔse loto fa sika bla ne yɛntwa akokɔ ɛne snap ne yɛmfa ma wo mhm. wote bi wae sɛ lotto wɔ yɛ de akokɔ ne snap na ɛyɛ a anka ɔmo a ɔmɛyɛ pɔtri farm no anka ɔmɛtɔn obi ama wɔn ana mhm. sɛ nka obi a de bɛkɔ sɛ meba abɛgye aba eti mi ka kyerɛ sɛ lotto wɔ yi enye sunsun adwuma na sɛ usua nko awɔ ɛkɛ abɛ dɛ wobɛhu wode ti asɛm a meka kyerɛ wo mhm. sɛ ɔmo a ɔmɛyɛ pɔtri farm abɔnten no mhm. na sɛ wode akokɔ baako kɔ na wakɔ akɔgye aba ama no ato watwa ne kɛse ama wadi wofi sɛ ɔkɔ anka ɔmɛtɔn akokɔ no ama kɔmɔ meyɛ pɔtri farm na na de akokɔ no bɛkɔ akɔgye aba no ɔmadi mhm. ɛnti na meka kyerɛ sɛ lotto yɛ sua ɛyɛ mpanimfoɔ na ɛhyehyɛ toɔ mhm. ɛyɛ nimdifoɔ mhm. kwame nkrumah pɛn so a yɛkɔfa lotto baeɛ wɔn mu sɛ mala ama no akɔmfoɔ bi ayɛ aba ama no ato da yɛwɛke ansa na wayɛ den watwa na wadi ɛnti na obi wɔ hɔ sɛ labanisifoɔ no ba a wɔn wɛke lotto na wɔn di meka kyerɛ wo wɔn de wɔn de akokɔ no hyɛ n'abena yie wɔtena se awɛke lotto no ho sɛ aba wei ne kantani ne group nie aba wei ne shadow nie nti aba wei ato nko a na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba mhm. eti na meka kyerɛ sɛ ansa na bɛba kasafoni so abɛkasa no na menim abɛyɛ dɛ ɛto etu de deɛ hia no so ɔbɛsɛn no sika fifty cedi no afa saa na ama no so wode ɔyɛ screen no anim a numbers no yɛ dɛn egu hɔ. gyaboa me ɛna mo ti ne nka no ɔno ne dwumadi a wodi ɛyɛ loto loto ɛna oyi na wo a woso wɔ baabi a wote yɛn nka no na wo nso wopɛ sɛ ɛɛ wobɛ dwumadie no so bi anaasɛ wobɛfrɛ Agya Boame ne no atwetwe nkɔmmɔ no, wohwɛ screen no so a, numbers no gu hɔ, wobɛtumi afrɛ bi na wo ne Agya Boame ne no atwetwe nkɔmmɔ. Ɔyɛ Lotto forecaster ɛna ɛne no atwetwe nkɔmmɔ wɔ fie ha. Mepatwɔ numbers no mesan de to dwa biom, ɛyɛ 0249 006535 0249 00

Ɛm sɛ fifty Ghana cedis no obi bɛbusa se ah fifty Ghana cedis no meetua no ɛbɛdi nna ahe anaasɛ mfie ahe na ɛbɛtwa na yɛ sɛ masan de foforɔ aba bɛ register biom. Ɛnti na mɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ gya boa me loto forecast. Yo. Wo register a ɛte sɛ kuo no. Mm. Wo register wobɛka kuo no ho. Mm. Tie o. Yeah. Wo register aka kuo no ho. Mm -hmm. Ɛnti sɛ nnɛ na wopɛ sɛ wogye aba a. Mm -hmm. Wo sɛne mefa nsɛ na wasɛne sika 50 cedi. Oh. Yɛbɛmo aba. Mm -hmm. Ɛkyena wobɛdi. Mm -hmm. obi wɔ hɔnom a n'adwuma sɛm nti ɔnya kwan da wopɛ sɛ ɔgye aba bi ɛnyɛ afei na wabɛsɛn ne sika mhm. tie ne yie paa wofrɛ ɔsɛ agya boa me ɛyɛ me nie na mede aba no ma no akɔtwa mhm. ɛsiane sɛ aba na mede ma no ɛbɛto na ade no ase ayɛ dɛn aba mhm. ɛtia ne nti na mede aba no ma wɔyɛ me ya na ɛhia no sɛ wobɛ register 50 cedi pɛ na wabɛka agya boa me lotto forecast no ho group no ho ne yɛde waka ho tam bi a wobɛfrɛ bi ɛde aba ama no ayɛ dɛn na wakɔ akɔtwa na wadi eti sɛ wosɛne a kowakoma to yam da bi a wopɛ sɛ wogye aba biara de aba no bɛma no akotwa mhm. wotwa no aba no bɔ a na nso de naase ayɛ dɛn aba aba yɛwɔ agya ɛm sɛ yɛse asɛmpa deɛ ɛyɛ tia na wo nsɛm a ɛtwa toɔ wɔnom a wɔn pɛ sɛ wɔn bɛ join ekuo no ɛyɛ fifty Ghana wɔn bɛ tua ne wɔn a wɔn si wɔ frɔ wɔn ho lotofoɔ no ɛne malamfoɔ no a wɔn de numbers ma amanfoɔ a de biara ɛde ho nsɛnsɛm ba no efutuo bɛyɛ na wɔde ma wɔn. ɔpɛni ɛɛ deɛ mɛka ne sɛ wɔn a wɔn se mesi nkontompofoɔ no ayɛ dɛ adɔɔso adɔɔso nti wo deɛ ɔsɛ wo se woyɛ loto forecast na wonim loto nim a. brɛgya boa me wɔ mɛboa wo mɛkyerɛ wo ama wahu sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛne yɛka ɛsiane sɛ ɛnnifoɔ na ɛde baayɛ o mhm. yɛnim baabi ama no hyehyɛ fi na ɛne yɛho aba wei to a yɛho deɛ ɛto ɛtoa so mhm. enti wo deɛ sɛ woyɛ loto forecast na sɛ wo so wonni mu na sɛ wodeɛ woyɛ azana kontompo na wotwa a meka kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde aba no ma obi ɛbɛto da mm. na mmom ma meka asɛm kyerɛ wo meɔlamfoɔ ne adinsifoɔ no ɔmɔ hɔ no wɔn sɛ kane no yɛ nananom nananom no na ɔmu wɔ nwura mu na ɛyɛ saa adwuma no mhm. yɛn kasa ne nyɛ ne yɛ nokorɛ paa o nanso ɛnna wobɛhu kɔnfoɔ ma ara wɔsɛm wɔ facebook me wɔ twitter me wɔ sɛ wɔne tumi biara ɛkɔm na de no mhm. ɛtina meka kyerɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa hwɛ sɛ ɛyɛ ne wode mami sɛ sɛ yɛ nananom pɛn so no mhm. wo nkɔnfoɔ bi anaa sɛ ɛnɛ deɛ mewɔ facebook mewɔ twitter mewɔ seesei da mhm. ɛsɛ ɛnɛ maalamfoɔ mu wɔ kurom akɔnfoɔ no mu wɔ kurom obi bɔ ano nwuma sɛ yɛwɔ kurom ɔmo dɔm sɛ ɔmo wɔ kurom ɛnso wopɛ fɛs kane paa no a na adi sɛ ɔmo nyɛ wo hwee koraa mhm. wokɔ ka w'asɛm na waboa wo mhm. ɛnso ɔno ɔsɛ fa akokɔ bra fa sika sɛ bra mhm. ɛti na meka asɛm mi sɛ sɛ nkɛka akokɔ nko a kapɔtre famfoɔ no nkɔm ntɔn mi ma obi bia da mpɔnkyene adeade bi mu de kɔ mpɔnkyene adeade ɔmo de gye numbers ɛti meka kyerɛ sɛ sɛ wonni aba da wonni aba da mepɛ obi onni bi da onni bi da malam bi adaadaa wa anaasɛ loto loto forecast bi adaadaa wa kɔ akoma to yam ɛberɛ a wahyia nana agya boame meka kyerɛ wo sɛ mhm. wosɛne sika 50 cedi bɛka group no nko a yɛbɛma aba mmoa kɔtwa ɛnɛ no ayɛ dɛn ne wadi mm. deɛ hia ne sɛ wobɛsɛne sika 50 cedi mm. afa numbers no ho wɔ screen no anim no mhm. o sɛ agya boame makɔ baabi akyɛ agya boame meba school fees obi kura sika nti na wale asɛe o mhm. ɛti meka kyerɛ sɛ ɛberɛ a wote agya boame nkɛkoa koma to yam agya boame loto